Akĩaria na andĩki a mohoro, Danson Gĩtheru marĩ na mũrũ wa nyina Samuel Kamau ũrĩa mateithanagia nake oigĩte hau kabere ebundithĩtie wĩra wa gũtura ngari no thutha ũcio akĩandĩkwo wĩra ũngĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa ebundithirie gũtura macini ta ici. Nĩ ndutaga wĩra wa welding Ah, rĩu hau nĩho idea ĩyo yambĩrĩirie Ah, ndanaruta wĩra na ma- na ta rĩu mũ- mũ- mũcaina ũcio ũcio wĩ industry area tondũ narutithania wĩra nake na ngona ũrĩa athondekaga indo ciake na agacoka gũciendia thĩinĩ wa gũkũ market kuma hingo ĩyo ngĩgĩa na ũkũria ũcio wa gwĩciria ũrĩa ingĩthondekera kĩndũ gĩakwa na ndĩkĩhũthĩre ũũ nĩ thutha wa kuona indo iria mahũthagĩra akĩona atĩ no ahote gũthondeka macini njega gũkĩra icio mendagia. Hũthĩrire thikũ ithathatũ kũmĩnyitithania nginya ambĩrĩrie hĩndĩ ndambĩrĩirie rĩu kũmĩtest yahũthĩrire thikũ ithathatũ nĩ nyambĩtie kwĩ deal na individuals ngafixĩra mũndũ ona no ngore iria cia tene na ngageria kũ modify nĩgetha yambĩrĩrie kũruta wĩra tondũ ĩrĩa rĩu ate hatirĩ ũndũ ũngĩ angĩmĩhũthĩra no amĩteire amĩendie scrap metal no rĩu nĩhotete kũmenya nginya kũ fix nginya iria ingĩ cia tene na mũndũ ũcio agathiĩ na mbere na wĩra ũcio. Ihoya rĩake rĩu nĩ kũrĩ thirikari kũmateithia gũthondeka indo njega gũkĩra ici, kũrĩa oigĩte atĩ no mahote gũtura macini njegega gũkĩra iria thirikari ĩthogoraga kuuma mabũrũri ma na nja. Karĩa kangĩ nako ingiuga kegiĩ macini ĩno nĩ atĩ nĩ wega tondũ andũ ayuthi aingĩ nĩ makoragwo na idea nyingĩ mũno, no no ndĩhoe thirikari mũndũ wothe tondũ nĩ kwaga agaga capital ta ithuĩ tũme- tũgeretie gũcokanĩrĩria tũbeca tũgacabu harĩa mũndũ athũkũma gacabu nĩgetha tũhote gũ- gũkorwo na project ta ĩno na kwĩna andũ aingĩ mũno mena idea ĩyo ta yuthi mena idea nyingĩ mũno no idea ĩyo ĩgakorwo atĩ mũndũ ũcio araikara na idea ĩyo no ndĩra- ndĩra- ndĩramũteithia na ndĩrahota gũteithia kinya andũ arĩa mariganĩtie nao kana bũrũri nĩ tondũ wa kwaga capital nĩ Mwena-inĩ wake, Mamu wao Mĩrĩ Wairimũ nĩoigĩte aamenyire Danson ena kĩheo gĩa gũtura indo ta ici arĩ na ũkũrũ wa mĩaka ĩtandatũ. Mwanake ũrĩa aambĩrĩirie gũthondeka indo ici e kuma six, nĩ athondekaga nginya tũmacini twa mbaũ ũguo, akaunda na na ũkona biũ nĩ nĩ arathondeka macini. Rĩu ona mahinda marĩa arakinyire atĩ no ahote gũthondeka nyamũ ta ĩno, nĩ ndĩronire nĩ kĩheo ahetwo nĩ Ngai. Mary nĩ orĩtie aciari kũnyitaga mbaru ciana ciao rĩrĩa mangĩona mena kaũndũ ka mwanya mareka. Araiga aciari mahote kũnyitĩrĩra ciana ciao nĩ tondũ o ciana marĩ ona iheo mwanya mwanya na mahinda marĩa aciari manyita ciana na manyitĩrĩre. ona bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ ũgũthiĩ kũndũ kũraihu mũno nĩ tondũ iheo nĩ Ngai ũheanaga na Ngai aheanaga na kwenda gwake na no ciĩke maũndũ manene.